Kamoro amora ma intie, jana mar LTN en tarik adek dwe nero mar auchiel higa mar aluf ariyo kod apar gauchiel akeno ni nonro mar oboke ka an Jefolo an goboke ariyo an gi The Daily Nation kaeto an goboke mar The Standard achiel kachiel abiro chako kod oboke mar The Daily Nation wacho neno komi pek en ni migosi Raila Amolo Odinga wacho ni en mana wuoyo kende nono to gibiro dhi e ng'anyo kotenore kod weche gweko mag golo oko IEBC. Kaeto jalno ero mabende ne wacho ni nochano chenro mar nego jopuonjre mbalariany mar Garissa sani eri koro nonegi mano ero ja Al-Shabab no ero. Aeto kadhi ito boke mar ariyo ito boke mar adek wacho noko mipek kaindi en mana mich gweko mabende ni miyo jower gweko ma wero wende mag Nyasaye ka bende wacho ni Masi Masika sani eri mabende koro ne oyudi ka uh, Masi Masika kod LJ ma sani eri bende koro ne oyudo mich machalo kamano ero. Kaeto kadhi ito boke mar adek Wacho mipe ker mana Raila Amolo Odinga omiyo migosi Uhuru Muigai Kenyatta nyaka Jumapil ka onge weche go mag twak to gibiro dok achiel kachiel e ng'anyo. Ito boke mar abich wach ma mipek en mana ni ne nitiere lit kod kuyo e odiechieng' manyoro ka bende ni ilamo ne ringre oganda adek ma bende nonegi e gwenge mag Nyanza kod Obila kane oganda ng'anyo ne weche go mag IEBC. Ito boke mar auchiel wach ma mipek kaendi en mana wach mar jalno ma bende nochano maundu mar Garissa ka bende koro ne onege achiel kachiel. Maendi en migosi ong'ere kaka am uh, ong'ere nyinge Ah, jalni eri e nyinge ma oket ka ochan mana chenro ma bende osebedo ka onego ineri gamadhare gamadhare ni eri ma bende ong'ere kaka kuno sani eri koro ne onegi asto ito boke ni eri bende wacho ni okome pek en ni weche go komaga kawo yoganda madonjo e weche mag maundu Sani rit timore mang'eny moloyo e ute mag ang'ech. It oboke mar aboro en mana wach nero mar migosi Mutunga ka bende koro noyiene Law Society of Kenya ni mondo omi gitwagi mondo gibed kod winjruok mar ng'eyo ni to jong'ad bura ma pacho kae onego bed ni rita ka gin jo higni mane. Kaeto APs mago e kobila mag Kanga ne owacho ni gidwaro mondo ochulgi omenda margi ma bende ne gitiyo godo e nyasi gweko mag Madaraka Day. It oboke mar ochiko ka chopie wacho ni pek ka iwacho ni sani itiyo kod weche mag teknolojia mondo mi e, le ma pacho kae moloyo rhinos mondo mi gichak gimedre. Maendi koro wacho ni tiyo mana kod weche goeko mag teknolojia. Kaeto joweg nyamburko oyie ni gigolo asoya ne obila e kinde ka kinde e wang' apaya ma pacho kae. Wacho neno komi pek kaendi to oboke mar apar en mana ni sani wacho ni Atamalo apar mag yedhe kata yien mikelo e pacho kae gin yedhe gweko ma bende ok tiyo makare kata gin yedhe ma ok olosi e yo maber. It oboke mar apar kod achiel ripot ma kene mogol iwacho ni kwedo oganda man kod tuo mar HIV and AIDS sani eri koro ni malo miwuoro kendo maendi ema kelo gino ero mong'ere kaka stigma. Ka itayudo ka uh, jalno ma bende en principal secretary mar weche mag arita kwe ma ipacho kae mano migosi Karanja Kibicho sani eri oluong e nyim doho mondo odhi oler ni to uh, uh odhi olene to refugees ma bende igolo e kar uh, refugees mar Dadaab biro dhi kama chalo nade. Kasto jo maundu mag mag ma bende tiyo kod boda boda ne onego uh, ne ogoyo kod magina ma onego ja Amerka moro e gwenge mag Lavington mano ero Nairobi kaindi. Kaito kachopo ito baka mana paga mana paga beach magi eki pajo somo kod pajo ndiko e apar kod ang'wen apaga beach Mago auchiel apar kod abiriyo mana pod pach josomo kod pach jondiko. Ito oboke mar apar kod ochiko weche matimore e sirkande mag gwenge bende wabiro miyi ka bende ka ng'iyo tiwacho ni sani eri koro Uh, komiti mar od bura biro ng'iyo ni to gibiro tiyo kod omenda madirom bilion achiel e projects machalo nade e counties prariyo kod ochiko mano ero nitiere it oboke mar prariyo prariyo kod ariyo wach ma mipek kaendi wacho ni nandi siaya laikipia go ombulu odiochieng' ma kawuono ka bende giyiero mcs ma bende kawo kuonde goeko mag MCS mane onindo. Kaeto wacho ni jo kod ariyo sani eri koro dwaro kom noero mar West Uyoma mano ero mar MCA. Lendo mopogore opogore ma endi olandi kod uh, County Government of Tana River molendo kanyo ero ito kama prayo ga uchiel prayo ga biriyo weche mag wenge mago eko wabro mi. Kasto wacho neno ka omi peka endi en mana ni to Bagame piero ariyo kod ochiko iwacho ni sani iri koro gwenge ma Kisii biro loso kanyo ero ma bende biro kelo teko goeko mag sitima. Mago eko duto gin lendo ma bende ne oketi kod Migosi Ongwa e nyasi mag Madaraka Day. Weche matimore e pinje maoko iwacho ni magawa mar Somalia ma bende ne otimne maundu sani eri ne oweyo oganda ma ok tin apar kod abich ka owito ngimagi achiel kachiel. Kaeto Burundi kocha chande bende iwacho ni sani eri nitiere achiedh nade ka bende iwacho ni Uh, iwacho ni eh, oganda mathoth miwuoro ringo kawuok Burundi kendo iwacho ni maendi koro oketo wechego eko mag achiedh nade malo miwuoro. Kaeto iwacho ni sani eri koro jalero ma bende dwaro mondo ochung kaka jatend piny owacho Amerka kocha mano migosi Trump sani eri koro osecha ka iwacho ni nitiere weche mag mibadhi mamiene koni kod kocha e mbalariany moro. Kaeto maendi en oboke ma balang' ondik ni the network inyalo some mondo ing'e ni to the network noero wacho ang'o. Magi eki kachopo e weche mag ohala wacho neno comment pek kaendi wacho ni oganda abich sani eri koro osewuok oko kendo gidwaro kom noero mar Nairobi Securities Exchange. Oganda abich dwaro kom machalo kamano ero. Kaeto jatend migawo mongirore mar weche goeko mag wang' apaya wacho ni mondo oketi omenda mopogore opogore ne chenro mabeyo ma bende nyalo konyo oganda ma pacho kae. Kaeto piny mar Kenya dwaro omenda ma bende ginyalo tiyo godo e projects mopogore opogore mag weko mag teko mag sitima. Kaeto wacho ni weche mag siasa sani eri koro osechako mulo uchumi ma pacho kae e yo ma ok ni kare. To boke mar Friday kod abiriyo wacho ni bypass ma bende biketi mar bilion apar kod abiriyo biro chakore achiel kachiel. Kaeto wacho ka Kenya Power bende okwer ni kik gimed nengo margi e yo moro amora giketo mana nengogi kaka gisiko ka gintie. Weche mag agaja kod sulwe nitie prang'wen nyaka prang'wen kod achiel. Weche mag dusruok jogo eko madwaro tich prang'wen gariyo nyaka prang'wen kod abiriyo nyaka prang'wen kod ochiko leno opogore opogore mag tije. Wechego eko mag entertainment kata mor bende nitiere eh, prabich kod achiel prabich kod ariyo. Joma magoro lal godo prabich gadek nyaka prabich kod auchiel. Weche mag tuke kachopie sani iwacho mana ni Adhula go eko mong'ere kaka uh, Copa America koro chakore. Maendi e adhula ma bende koro dwa chakore achiel kachiel. Ito boka mar prauchiel, jal moro mawuok nyando koya chande ne oloyo omenda madirom milion prariyo ka bende oyude e Betway jackpot. Magi eki gin weche go mag betting oganda osiko go kendo jal ni yudo omenda madirom milion prariyo. Kaito wacho ni Olunga sani eri koro donjo mare bro konyo tim mar Harambee Stars kapok girado kod timno ero mar kungo. Magi duto ibimiwe yo malo kare koro mesawa mar kawo weche manyien. Kaeto piny mar Turkey sani eri koro siro piny mar Kenya e okang' mane gikawo mar loro kamp ero mar refugees mano ero mar Dadaab. Kachopo e The Standard, The Standard wacho ni pek kainde en migosi Raila Amolo Odinga wacho ni nyalo ting'o muma ma owach ne oganda ni adieri ne giwinjore kod migosi Uhuru Muigai Kenyatta kaka inyalo losi wechego eko mag IEBC. Itobo Kanieri mana jalno ma wuok Nyando ma bende noloyo milion piero ariyo e weche goeko mag betting mano ni kanyo kaeto weche mag Supreme Court bende ni kae ka ing'iyo retirement age mar jong'ad bura mopogore opogore. Kachopo e itoboke mar ariyo maendi en county commissioner ma Kisumu John Elungata ka bende koro chieng' madaraka day nowuoyo mana kod pap nono onge ng'ata ng'ata ma bende ne ochopo oganda tim miwuoro ma bende notwak godo e nyasi machalo kamano. It oboke mar adek en mana jal moyudo milion prariyo chande mar jackpot. Kaeto nitiere piny kanyo ero jal moro ma bende ike ni diere ma bende notemo duto manyalo ma ochopo ir migosi Uhuru Muigai Kenyatta e alakno ero mar Afraha ka bende nobagi nyasi goeko mag Madaraka Day. Uh, wach mar twak makende sani Mutunga onyiso Law Society of Kenya mondo gitemane mondo gitwagi e weche goeko mag retirement age mag jong'ad bura. It oboke mar abich en mana jal mana nyisi chande ma bende ong'ere kaka kuno ma bende ne koro negi ka iwacho ni en ema noloso ma, ma, ma, en ema noloso maundu mane otimore Garissa. It oboke mar auchiel wacho ni pek Uhuru kaachiel kod piny mar Turkey oketo girimiti e, om- e, om- e, e, e weche goeko mag ohala madirom bilion aluf mia achiel. Mamedo nitiere kanyo kaeto Jubilee bende wacho gigo eko ma bende gisetimo odiochienge mia ochiko nyaka ne gichak donjo e apis. Ito boke mar aboro en mana wach mar Raila Amolo Odinga kod wach IBC kawacho ni ne giwuok kod migosi Uhuru Muigai Kenyatta ma gibedo kod winjruok ni mondo ogol olos wechego eko mag IEBC. Jogo eko ma jolemo ne okwayo kod kod Jubilee ni mondo gibed piny mos mondo gitwagi e weche mag IEBC ma indika ni lamo ne oganda ma bende nowito ngimagi e gwenge mag Nyanza. Ka ito doho mar ICC sani eri otamre kwa mar migosi William Samoei Ruto ma bende nodwaro godo ni ochak koda dhog oganda ma bende nowacho ni nobedo joneno ma jomriambo e buche mane dhi nyime e ICC. Kaeto iwacho ni sani e gwenge ma Nyeri kocha oganda obedo kod ng'ur ka bende assembly no dwa tiyo kod omenda mariyo milion piero abiriyo kod abich e loso club mar members of county. Boke mar no bende piny kanyo ero en mana nyasi goeko mag kopo mogik mar migosi Shitanda ma bende nowito ngimane jalo ero ma bende ne jatend migawo machon mar weche goeko mag uh, ute. Ito boke mar apar kod ariyo apar kod adek En mana nonro mar migosi Tunoi e wach mar omenda mar milion aluf mia ariyo ma bende wacho ni nokaw kuom Kidero. It oboke mar apar kod ang'wen, apar kod abich par ko- nyaka apar kod auchiel en weche weko mag pach jondiko kaachiel kod pach josomo. It oboke mar apar gabiriyo weche matimore e sirkande mag gwenge Nairobi wachore ni apis noero mar Kidero oketi omenda madirom milion mia achiel manoero mar fuel kata mafuta. Kaito Jaohala moro e gwenge ma Meru otero bengi mar Equity e doho ka wacho ni nolalo omenda madirom uh, eh, aluf prochiko mano ero ni kanyo ero. Kaeto wacho ni uh, migosi Joho mano e kaunti ma Mombasa kucha ne ochulo ne oganda ma bende ni osiptende to bilo tamo gi chulo ochulo ne gi bills duto ma indi mano lando e nyasi no ero mar Madaraka Day ni jogo ifo mane ok nyal chulo bills koro nyalo wuok oko ka sirkal no ero ma kuno ochulo ne gi omenda machalo kamano. lendo mopogore opogore mawuok e duonde mopogore opogore ni kaendi kaeto bende wacho ni Kisii kocha wechego eko mag telo chochni weche mag telo sani eri koro miyo Uh, tich ok nyal dhi nyime makare e gwenge mag Kisii. Homa Bay kocha nitie jal moro ma bende ike praboro kod adek. Jalni eri ne onegore eh, e gwenge gweko mag Rangwe sub county ka bende koro no uh, oyude ka Uh, uh, wuodeno oyude ka onegore odere jahigni praboro kod adek odere ito boke ma endi ma balang' mong'ere kaka the pulse en kaendi ka in jogo ikomero weche mag mor inyalo nyiewo oboke mar the standard mondo inene to the pulse wacho ang'o kaeto kapod wadhi nyime nandi kocha chande Wachore ni sani koro yiero goeko mag Wuod Rep timore odiochieng' ma kawuono e gwenge goeko mag Nandi. Kaeto jal moro bende ne ochiel ma owito ngimane bang' ka koro ne onego wuoyi moro ma bende ne en osiep nyare e gwenge goeko mag Nyandarua. Ito boke mar 28 wachore ni pod nitiere liet mokalo e boda noero mar Baringo ka bende luwore kod kuogo eko mag jamni. Mano ero nitie rito bota mar prariyo kod aboro. Prariyo kod eh, pradek, pradek kod achiel weche mag agaja, sulwe, kaachiel kod weche matimore e ute fom pogore opogore ni kaendi inyalo manyo. Weche matimore e pinje maoko, mane wacho ni jood bura be gin achiel kuom oganda go eko ma bende koro ne owito ngimagi e maundu mane otim kod Al-Shabab e magawa moro e gwenge mag kuno. Rais to Amerka kocha chande Clinton koro wacho ni obiro wuoyo e wi Trump kaka osebedo ka owuoyo marach ne oganda kendo wacho ni maendi e kaka obiro wuoyo mondo mi okete piny koro kod weche go eko mag dwaro chung' e gwenge mag Amerka. Weche mag wala kwa chope iwacho ni kaka jogo eko matiyo e Kenya Airways ne okawo omenda madirom milion aluf mia ang'wen e yo ma ok ni kare. Mano ero ni kanyo ero kaeto wacho ni nitiere kambi moro Ah, mar eh, kambi moro ma bende Dutch Brewery sani rekodore mondo gimbe gikel kambi gi e piny mar Kenya kaendi mar loso kuon. Mano ero ni kanyo ero. Kaito wacho ni piny owacho ma pacho kae rango ka gidwa chako loso projects ma dirom uh, ah, bilion aluf mia ariyo kod prauchiel mago eko mag wang'a peyni mopogore opogore. Magi eki gin leno opogore opogore joma dwa nyiewo nyamburko joma magoro lal godo ni kaendi Kaeto weche mag tuke kachope en mana nawacho ni eh, piny mar Kenya sani eri jotugo mag Kenya mag volleyball wacho ni waikre uru maber mondo wadhi mondo wachak watug volleyball ging'eyo ni gibiro dhi nyime makare its copa america 2016 mano ero mana mana sewacho chande sani adhula goeko mag copa america ema bende koro ochakore kadhi nyime ka bende mano ema pod oloro oboke mar the standard its copa america time igoni ero kama dumo kalo kuom bedo kodwa e nonro mar oboke okinyi ma kawuono nyaka wang' wachak warom kendo asebedo jafolo